Naawuni zuɣu ni tam kankuma n ku be mɔɣu maa ni n diri wahala ka nyin be yi ŋɔ n laɣiri paɣa viɛla. Ɛhɛn, ma ni bɔri ni a niŋ shɛm dii di nyɛla kaman gba a bɔla so n zaŋ tarata maa ti o ka ŋun duhir a laɣiri maa yi niŋ ka n chaŋ ti deei na ti ta Naawuni zuɣu boli yoli ka a niŋ ŋɔ maa. A boli ma n yoli maa. A ni daa yɛn ti ma loori maa gba ka di ku nyɛla Yutɔn bas, Benz bas bee kaman irin VIP loori kara kara maa, samban nyin taanim maa. ka kura nyimbu nyaaya n zaŋ shɛli tuma tarakta maa ka a zaŋ tuma ka n mali diri wahala ninsal mi tumdila tuma yaa amaŋmaŋ zuɣu amaa yiŋɔ nim ban yaa kpuɣilim ni bi zaŋ li maani maa n sarisi yɛltɔɣa din chɛ ka n yɛli maa n ku tooi lahi duri tarakta maa a duri tarakta maa ka bɛn zaŋ mali a sarisi bee din sani ɛɛ ni tarakta durɔba ni bin bo ti niŋ bɔni ni jɛnsi ni ka n chaŋ ti be bin bɔni ma ŋuni n yɛla la ai ni laɣiri bi so maa yiŋ nima Ŋun shiri ko kpahilim naawuni zuɣu a na ʒin ku zaŋ bia na ka bia maa ka o nyɛ bia chɛha chɛha tam kam bia viɛla ka nyɛ chɛŋ ti laɣara ka tarata maa chɛ kamani ku tooi laɣa bia wula ah. hali ban ni yɛri maa gba bi yɛri ka di ŋmanila toroko daari so tarata dirɛba maa toroko daari so o zuɣu ka di yɛn yɛla kamani ku tooi lahi gom shɛha nyɛ bihi shɛjɛ bihi ni mali niŋ maa yɛrɛ yɛrɛ shɛm

A ni a chaŋ ti doli bi so maa. A di mi eh, a naan yi o yɛla ni. A di kul mila a bia maa, o ni nyɛ ninvuɣ so. Ni bia maa ba ni nyɛ ninvuɣ so, a naan a na ku lahi chaŋ yili maa ni gba. O biilan zuɣu, di wuhirimi ni o gaba m-ma. Man ŋun ʒiya ŋɔ, man ŋun nyɛ a biɛliŋ, o gabila n-gba. Dinzuɣu ka n yɛli a yaa, a yi niŋ binshɛɣu a vihiri mi, o gab ma mi.

Wuhima tuun shɛli a ni bɔhim. A zuɣu din dee pala tirata ni a mani ka a ni tooi tum tuun shɛli m-bala dunia yili. Yɛlidin ka a mala?
Yɛlidin ka a mala? A mala tirata. Mani m-mali n lɔri ka da tirata maa taha ka da mani ka maa sa. To di ŋuna a baŋ ni a kuli ha duhi tirata maa, a ni kpela mani ka maa ni.
Gungun kɔŋɔ maa yi polo ka di yina a ka kɔbo eh, tɔm mi ku duhi tarata maa yaha ku duhi li mi ku duhi mi ku niŋ ma ni kama a di ŋɔ wahala ka n di maa a ku duhi tarata ka mi ku niŋ ma ni ka a na dila wahala a ban gbaai ti yɛn zumi ka bi gbaaga an na an na yɛri yili maa nim maa ka yili maa niŋ nuu yi ka samban polo nim gba ni niŋ ma yɛri yɛri maa pam ban mali tarata duraba maa kɔɣisiri ma maa ka di zuɣu wula Ka me duhiri deeri a zuɣuri. N-nyɛ kula n-niŋ li a ŋɔ zuɣu. A kula niŋ bo? N kula n-duhi tara tiŋa.
Tɔ, chɛ ma. Ma ŋuna man pala nina lihiri bia maa ni o o ba maa ni bɛ yiŋ zaa ni o tizɔ bihi ni n-nyɛ bɛ ni yɛn bahindi shɛm. Dama a ku, nyin doo ŋɔ ku, a ku tooi yɛn mali bihi ka di nyɛla Nyini ni dɔɣi bihi maa ka bɛ nyɛ bipuɣinsi maa, nyini dagu gbaɣ ni kpalim shɛli m-bala. Bɛ yim gom na ti ti ma ka a di ma, ka di paai dagu shɛli ka bɛ yɛn kɔhira bɛ yɛn garbila niriba, ka yɛn yɛra ka a a kpuɣili yɛtɔɣ shɛli ka di ŋmanila bumbu la. Bɛ pun gabila m-maŋ ka man nya di zuɣu ka n yɛra ŋɔ maa. Ni ŋɔ man pala nina lihiri doo maa min o bihi maa ni bɛ ni yɛn baandi baandi shɛli. Wula ka nya ku yɛn mali bia ka bia maa ŋɔ ŋɔ a dii ku pol o yimi niŋ ma bua, niŋ ma bua. Bɛ ni ni be tuun shɛli ni m-bala. Bɛ lahi ʒi tuun shɛli pahi niŋ ma bua. Tɔ bɛ yɛn niŋla bua maa ti chɛ kpe piɛri ni n-kpa li niŋdi piɛri ka bɛ gbuni viigi. Dinzuɣu daŋ yi bɛ yɛla ni, man nyami ka yɛra maa, yim bɛ yɛla ni, a ku yi, tɔ nyin beni ka nya din ti yɛn bahindi shɛm. Ti kpɛma.
A yaa nyɛ zaɣ kurili ka ŋmari ʒiri ŋɔ waa yɔhi man la n daama niŋ mɔɣu maa ni ka m mali tarata maa bɛn diri wahala ka a laɣiri bi viɛla yili ŋɔ ka chaŋ ti ŋma ʒiri ni nyin fa bia maa ka chɛma ka kana ti ʒiya m bɔɣisiri ma ni o deeg o mani. A tɔ ti nya, a mi mi ni ti mali la zamba ka biri ti nyin shini ka bɔhi ma, Bɛ lom kuwa?